Îslam navê dînên Xweda ye şiyandiye rîyê erdê. Dînê ku ji Hezretê Muhammed Mustafa re şiyandiye, Qurana Kerîm, Sunneta Pêxemberê me jê re tê gotinê Îslam. Ê ku bawermendê vî dînê bin jê re jî tê gotinê Musulman. Di zimanê Erebî de kelîma Îslamê mana teslîmbûn, bi selametî meriv bijî,

Kîn, kî ji xeyînê Îslamê, ji xeyînê dînê ku ji Hezretê Muhammed Mustafa re şiyandiye, dînekî qebûl bike, pê bigire, li ser wî bimeşe, Xwedê jê qebûl nake divê. Xwedê dibes jê qebûl nakim. Û dibê li axîretê, roja qîyemetê ew ê di xusran û ziyanê de be. Îja Îslam çi ye? Li serê gelek xeberdanên zêde hene, bi kurtasî û rastiya meselê, kakila meselê çi ye? Hezretî Cibraîl ji Pêxemberê Xweda pirsiye, Ê ku vî dînê hanê baş nas kiriye, Pêxemberê Xweda ye. Xwedayê Teala Cibraîl şiyand ba Pêxemberê Xwe, Hezretê Muhammed Mustafa, wejê ra got, Mel Îslâmu ya Muhammed, Îslam çi ye?

Go ti kelîma Îslam kelîma şehadetê ye. Ti bêjî eşhedû en la îlahe îllallah û eşhedû enne Muhammeden Resûlullah. û bi tekûzî li mêja xwe bikî, pênc wext li mêj Xwedê farz kiriye di roj û şevekî de û zekata malê xwe bidî, meha remezanê rojê bigirî û quweta te hebe ti harî ji Xwedê re hec bikî, harî ziyareta Beyta Xwedê. Go Îslam ev e. Birayên hêja, dema ku em qala Îslamê dikin, îman jî eynî zamanda tê de ye. Wextê ku em qala îmanê bikin, Îslam jî eynî zamanda tê de ye. Îman heye, Îslam heye. Dema ku em bi hev re bêjin Îslam û îman, tu çaxê manê wan ji hev cuda dibin. Meriv gere dîqat bigire. Lewra ku ji Pêxemberê Xweda hatiye pirsînê, gotine Îslam çi ye? Gotiye Îslam en tu'mine billâhi we melâiketîhi we kutubîhi we rusulî we tu'mine bil qederî xeyrîhi we şerrîh min Allâhi Teâlâ. Gotiye Îslam tu îmana bi Xwedê, îmana bi melâiketa, îmana bi kitêbê Xwedê nazil kiriye, îmana bi pêxembera, îmana bi qederê û îmana bi roja axîretê. Bi kurtasî, Qur'ana Kerîm ê ku îmana wî bi temamî Qur'ana Kerîm hebe û temamî Qur'ana Kerîm heq bidêre, qebûl bike, îtîraza wî li Qur'anê tine be, sunneta pêxemberê me qebûl bike û bêje ez misilman im, eşhedû en la îlahe îllellah we eşhedû enne Muhammeden Resûlullah, Bi devê xwe bêje, bi qelbê xwe bawer bike û emr û nehyê Xweda, qasî ku quweta wî digihîje kê, bîne cî. Bi dev tenê bêje ez misilman im têr nake, gerekî bi dil û can jî bawer bike û bi dil û can jî bawer bike emr û nehyê Xweda hene, gerekî haya wî ji emr û nehyê Xweda hebe, nûêja xwe bike, rojuya xwe bigire, zekata xwe bide, keysa wî bike wekî heca. Ferza hecê bîne cî wê çaxê jê ra tê gotinê musliman. Tabî nehiyê xweda jî hene, tiştê ku Xwedê Teala xetî wî yê sor heram kiriye, qedexe kiriye, daye pêşiya ebdê xwe, em ê di kasekî kasetekî de bi serî wî jî xeber din, haya wî gere ji wan jî hebe, ji bo ku be muslimanekî baş, muslimanekî kamil, mu'minekî herî qenc. Mere ku bû mu'minekî herî qenc, El-muslimu men selime el-muslimûne min lîsanî we yedihî, kes ji meriv zerar nabîne. Kes ji devê meriva, ji zimanê meriva yan ji destê meriva, ji herekî meriva zerar nabîne. Meriv dibe li riyê erdê merkeza guvenê, merkeza baweriyê, merkeza ku her kes dibê ev mirovê hanin baş e. Xweda Teala Îslameke pak û paqij bike nisîbê me. Îmana me xurt bike û baweriya me xurt bike, bibînin di xêr û xweşiyê de. Esselamu aleykum werahmetullahî weberekatû.